Mm, alright, alright, alright. Ya Ramogi kaka pile kaka pile hey, ing'eyo maber kabisa ni tich adek ka tich adek waromo ka endi e chenro mar the celebrity gossip. Ma endi chenro mabironwa makelonwa jogewa ma wang'e piny luo ka endi weche mawachore ma samoro pok owinjo maber wayudo mana ka endi kawuono ni wan gi MC Chendeke Mfalme MC Chendeke Mfalme has been the MC of Malaika Musical yani mar Prince inda kawuono wan kode ka endi nikech nitie weche moko mawachore ni mara ok oti gi inda mara oonge wadwa winja ne e dhoge ni debed ni oling' aling'a pod entie ka inda koso nosewuok koso ang'o mono timre to kopo ni nosewuok noriembe koso ang'o mono timre to kopo ni noriembe ang'o miyo noriembe ing'ama osedonjo kanyo no endo gima inyalo timo subscribe na youtube channel ni endi mondo anytime ma wan gi wendo to iyudowa mapiyo minwa eli nyalo be konowa ng'at midwaro ni wakel ka endi nikech ka endi emiyudogi kok iyude ka to ok iyude kumoro amora. Uh, gimo idwa ni ipenji gima iwinjo to ok iwinje maber mana ka ema iyude. Yeah. Wan kaendi gi MC je, uh, JDK iluongo ni Agendo Table Banking. Agendo tomorrow is another day. Inyalo manye kachacha e YouTube mare MC JDK Mfalme kata e Facebook oluongore ni this is MC Jendeke. Orwaka ka endi ma ode mineno no endo maber no. Kik gato waji ni to kawuono mari un live ka un kanye. Kawuono one live uh, e od MC Jendeke Mfalme abedo hosted ka endi uh, to gimomiyo kawuono wa, wa unveil kuma wantiere nikech wagi security man ka onge ng'ama nyalo chopo. E Jendeke rito gi bon sasa de kare wangle moko dhi e kodgi. Bas, ing'ama osedonjo kanyo no endo bed koda mondo ikri gi penjo. Ipenja ne MC Jende kende, what really happened? Ing'at man kanyo no endo bed chonjo. Wawinjere ni to kapok onyulo donjo ang'o motimre ma kasto onyulo donjo jende ke okwade.

Koka biro gore go piny e mbele kamera. Ni weche mbili. Weche mbili. Nani nani? All right, all right, all right. Welcome to our show. It's Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. King yo bataka ende de yudo celeb marwa. Ma ende jago ma ji manya manya. Uh, jo mang'eny ne ni mane show kawuono twakelo nigo ka live wasebedo kode ma oke show mokwongo mwasebedo kode wasebedo kode mang'eny kachacha endo iluonge ni MC Jendeke Mfalme. Jendeke Mfalme. ing'ama maybe ikia kuma nying jende kendo nowuoke inyalo dhi e interview mon watimo previously ai manya manya kanyo jende ke mfalme widho marinash idhi yudo kawuono ok wadwa nowuoyo mang'eny about jende ke kech oseng'eye jende ke ng'ama ong'e kawuono wadwa nwadhi direct to the point meanwhile ajendo kuongi mojo piny amojo piny Nakoni niya, hmm? wang'i to is very innocent, ichalo e jayalo, but kiwacho wache, kiwacho wache gi dhok achiel, hmm. iketh. Dog idu ka koni ajendo, mos jo piny. Ing'e ni konge no ene, mos jo piny. Ah, Gimi wacho kidhi gi sura. Anyway, mos jo... Okay. Eh. Amosou johera maga duto mhm. kendo pod antie eh. eh, jok ma bende samoro paro ni alalnegi in another way eh. in a lingling way intie MC Jendeke nitie MC Jendeke eh, tanyisi ni this is MC Jendeke e aneno mbui kacha cha endo mm. kendo ikone this is this is MC Jendeke iwuoyo godo no en MC Jendeke mfalme kata ma wuoyo kodi no en MC Jendeke mfalme Kawuono iluongo ni celebrity gossip. Oh, kiyudo ka wabet kama wanyiso ni wan wadonwa kuothi. Mm, wadonwa kuothi to kwa kuodho kuodho ji ajiya, wakuodho ga selepe. Iwinjo? Kore momiyo wakili ka celebrity gossip ni kech ni tigi kuma kuma kuodhore oko. To wan koro wadonwa kuodhi ayanga. Hmm. Ka jo ka ji neno maber ma jopiny nitiere jopiny obet. Jopiny wacho no oh, koro ji ok dhi gi rumas. Mm. Ineno gima watemo timo e celebrity gossip ka, watemo mondo mi wagol rumors. Giyude directly from the the, the source. The... Mano kisomo. from the source. Yeah. Koro en seche ndike. Yes. Oh, nyaka gi sani mm. nitiere gima kuodhore oko ka an abiro mondo akel. Mm. An ng'eno ka kuodhi. Koro in e ng'ama kokuodho kendo kuodho dikelo na. Yudo to 411. Yaani anawinjo kikuodo eh. takelo nyana seringa biro. Eh. But koro gima bergo mm. abiro ka ji bedeno koro koro kopo. Okopo no kendwa. Eh. Koro uh, gisani ing'ama kopo ni wakwano big five eh, mcs kae mm. to apani oh, in be ibedo involved Mm-hmm. e big five mag mcs magwa mm-hmm. ma event madongo dongo mo expect ni ati wane mcs wa mm-hmm. expect wane mc jendeke to kinde modong' matin go eko nitie gimoro mosedhi ka wachore ne ok ginene ka wuo nyandare Is it uh, ni iywe ywe ya kozo uh, eh, podi ntiere kozo iweyo kozo uh, en ang'o motimore? Okay, ida no mari. Mm. Mokuongo kapok achako adonjo mano. Eh. Mokuongo machiegni oda. machiegni oda. Mano mokuongo. No, i, i, no, no mano mano mano abe wadog chien. Nyakwar moge. Kawuono abedo hosted, ing'eni asebedo ga hosted gi different studios. Kawuono abedo hosted gi MC Jendeke Mfalme. Wan e pare, wan e ode kendo wa, wan live to waneno TV. Wan live to waneno TV. Wan live to chiemo chiek. Wan live to umnene koro eh, sorry no kadwa ne unveil cause ni wacho ne unveil no kadwa ne alerne kuma wantiere but nikech ise golo negi yeah. Oh, abedo hosted gi jende angena rwako ni machiegni sana to chako ni erokamano ahinya machiegni mari eh erokamano I feel at home. Feel at, feel at my palace. Koro we atemore ka be wane home. Ok ok ayude pi modho mor mana pi pi pi pi to

Ikuodhe gi en, kozi wacho nang'o? Ukuodhoru kode. Ukuodhoru kode ya, mm. ukuodhoru kode mok ni ukuodho ng'ato. Yeah. Obet gima ber nikech onge ng'ama ting'o wach ni ka dwoko ne ng'ano nikech ng'ama kuodho ne man kane. Mm -hmm. Eh, koro ajendo. Yes. Asedonjo e ot kaeni kendo erokamano kuom rwaka. Erokamano. Koro dok e piny. Koro mari. Mm. Ne fans te, fans na te, jok mosebedo kata kiwinjo fununu mbalimbali mm. ekona kakona mara no eh. jedeke tida kwa ne ekodiam kainda eh. nyocha nadwa nakawo bere kaywe mm? lakini kaluwore kaka piny bende pod nogena mm. ok aywe Yieni kingi en ng'ama kingi ma kopo ni oling ni onindo eh. to nyaka iwinji ka niya. Piny indukre matin. Piny penyo to ang'o ma jatelo ndo malich kamano. Iwinjo. Yesu dhi oteme e tok yie kacha eh, bwana mochiewe. Dogo chiewe. Jadang wenindo twatho. Wenindo bwana. Twira. Chumalo. Chumalo. Hey. Eh. Koro nyocha idwa ni kaw bire. Eh, nyocha adwa na kaw bire. Mm. Mm. Lakini kaluwore gi kuma koro sani kuma koro sa ochope. Mm. Koro bire no a chaka ng'ade. Mm. Nyiso ni kaenda owuon mapani mane penjo mipenja. Mm. Kaenda owuon koro aonge aonga totally. Ah ah. Yeah. Makine na show moro marenda mm. to mana ne loss event kuma duong' to luonga kaka one of the uh, MCs.

ineno gima timore eh. nitiere gik mabeyo ma kisekelo eh. tiwe gikonyo jopiny ok awuondi eh. ineno ni wachako gi kambi mar jobumpley ma idodo obedo e billboard kisumu mm. jopiny noneno mano nikech ngufu mane wan go mano adhiro godo malaika mine dhiro go malaika mm. Kachako ling matin, mm. ochako donjo e kambi bilo ni Marvel's Executive. Mm. Mano kambi mar geche. Mano gari. Gari. Eh. Ma kama ne haya gari. Eh. Mano yoro nikech ngufu mano wadhiro godo malaika music house. Mm. Mm. Aso kendo koro jo amuna. Mm. Jo liquid. Bochako wacho ni a ah, a ah, nguvu man ka ng'e. Man ka ng'e. We jogo dhirwa go switch off. We jogo dhirwa switch off. Koro achno okay. Eh. Kikelo kambi adek te. Kampani adek te ikele kambi. Mm. To onego bed ni bichak iwuoge e jok moko bokel kambi moko. Manyiso ni wawach ni dibedo kam mm, didepodi in eh, ka Malaika Musical. Mm. An gari ma dokela ka diluongo ma ni Marvelous. Marvelous Katwa. Mani ma dokeli ka nyaka. To gima de koro wamodho ka de mana sister. De mana sister. To gini de koro winjore mani boom play. Gini de koro winjore boom play. Nyakoro mbogi mara kaka winjono endo wan ka endi kendo an e par jendeke. Apani e background inyalo winjo kichielo gweno, oh kaka an ok acham ring'o, noted ring'o to wacho ah, an ring'o ok acham. Mm. Ule loso gweno. Mm -hmm. Oh wan ka idie par jende ke nitiere gik mosewachore mang'eny oko kanyo joma wacho ni oh uh, jende ke tiyo kwane jende ke bla bla bla. Emo miyo wawacho ni we wabi mondo wawuo gi jopiny mondo uwinji koro wawe wawe ang'o iluongo ni fununu. Fununu yani gik ma wachore awacha gi chien to ok gin gadier. Eh. Mm. Ya mano kuso luongo ni fuoni. To koro, mm. ah, idwa kona ni sani ok pod un in good terms gi Malaika Musicals koso ok urime. Okay, aparo ni kata king'iyo post na manye ma Monday. Mm. to kanya timo verification ne jo ne fans maga Mm. kata fans mag malaika ba Mm. to nya nyisogi ni higni go ng'eny Mm. early 2018 Yeah. nyaka sani Mm. wasego kan giseting'a malo gimiyo koro an jendeke Yeah. ineno Mm. to kuma koro asechope chunya ma iye oamua mondo mi awuog ahinya Mm. nyiso niya Ok in oriemba, ok mana in bende oriemba. Ok wachwanyore, ineno. Wawuok awuoka in awuok in good time. Mm. Ma kata ka ogona simu to abiro receive, abiro wuoyo, abiro nyiero, abiro go mbaka. Mm. Wabiro share gima odwa ni mondo washare, Mm. washare. Mm. Ineno. maonge gimoro ni ati ni kia ni o Yeah. ah, nyocho nitie kaka ok winjru Ah. koro riembi kata misbehavior bla bla no. Apenji niya, from 2018 nyaka sani, Mm. En misbehavior mane maliche ma koro nyalo miyo koro awe ti- ichunga tich kata ka awe tich. Mm. Ineno. Mm. En ang'o ma pok ne timo higni go? En ang'o ma pok natimo higni go te ma koro kaka natimo. Eh. To koro en lich ma inyaka rakete bana. Ineno. Eh. En mana ni joluo wacho ni kuma iluokori ok ituoye. Mm.

Joma duoko wach marach. Mano e momiyo wan kaka dho jo celebrity wawacho ni mondo kik duok wach. Uh, eh, we wakuoth gi jok mikuodhogo. Mm. Koro wakuoth akuotha direct mondo kiduoko ni wacho ah mali na wan go. Ni awinjo ka ng'ato wacho ni eh, Eh, ni iwacho ni ka ugre kok ni winyo an mana wacho na wacho do mani yeah. wadu mun okudo konyo yeah. koro Jose wacho ni o oh, o presenta nyocho riembo jendeke o mm. management nyocho chungo jendeke mm. o jendeke ochu o jendeke otimo dare koro ing'e ni ajawa kae mondo mine ka uh, ng'ato weyo brand maduong' machalo kamach ing'e ni machacha sani koro kani mm. ma uh, eh, kok nang'o riambe mm. ei, ei ajawa kata par ni onge koro company ma pod inyapim gi mach according to me mm. an ing'e ni ok ajawacho nikech inyocha in e company mm. en en gimane ma koro biro ni abira ni bwana we achungi nikech ka chudo to kapar ni chudo nyalo chendo kacha okay ina no mari mm. ere gima ber mm. ka jende ko no malaika ka pod en ba mm. to kele mu bedo kambi to chako weyo koro kambi no mm. odhi okawo ng'ama chielo ma pod nigi ba mm. to mondo kele obed kambi mm. Awinji. Iwinjo. Mm. Koro seche te kitimo gimoro, Mm. time tidhi iwe level moro. Mm. Ineno kata kwa kawo example gi Manchester United. Mm. Nitie ng'ama niluongo ni Sir Alex Ferguson. Mhm. Nitie kuma level mane odhi okete Manchester. Nosiepa kabisa. Eh, no- nokwaya ka advice kinde Yeah, mang'eny. kane odhi ofil no koro oromo mondo retire to no retire Mm. to nitie timbe ma- moko ma bende pod samoro nyalo luonge for advice ni gini nitimo ka nitimo na ineno magi jok ma koro nitiere back bench ma miyo koro kim cha rieko mm. ineno mm. koro an bende ka nasegolo malaika from band to kan band to kan mm. koro sani eri nikech nyocha dwa nayue mm. to kembe mamoko gi Ma, bands mamoko koro mm. wawuoyo godo mm. wacho ni jendeke eh. we bete ot gi rieko ne gi gini ndhadho nini kwamero gi dhath wani eh. dongo nya dhi kacha ineno hmm. koro oda dhi kacha ni kuma kambicha nitie ema oda dhi ema ubire eh, ineno kuma malaika ong'awe kuma oneno ng'awe no hmm. ema wabire eh. okay kanyo ma koro wana odhiye alright yeah oh. koro iwacho ni koche muchiko koro kanyo ema koro oda chimo hmm. kuma malaika ong'awe ineno kuma koro ong'awe no eh

Gin be ging'iyo niya, ere ndhadhu ma komedo mm. wanyalo dhi kacha mm. kata ka wakalo to wan e tiende kanyo mana ni wari mana ni wari wan bute kanyo ma kanyo ine eh, eh. nikech eh, gigi te nyasaye ma pango ne ng'ato yeah, yeah, exactly. nyasaye kopangore ni ibiro bedo kanyo nyaka chieng mm. to ng'ago liyo mm. to nyasaye kopangore kanyo biro keti aso kawo ng'ama chielo bochako keto kanyo to kendo kawo nyama chelo keto kamano mm. to bende bro gin mana gik seche ma koro ng'ama chelo bochako ka oke oketo oketi mm. lakini pango chenro mag nyasaye mm. ok onyal wuoye ineno yeah. koro seche duto te an gima chunya dwaro ni gima ber ma an go kasekonyogo ng'ani mano ka ng'ano okonyore achaka kawo ng'ama chelo bachaka ng'i kada miye matin en bende mm. odhigo mbele yeah. ineno mm. to mano bro miyo kibro nwa ka ndalo duto te Kembe biro bedo ka koro dwara ni jende gani. Kanyo cha nen kacha nobedo ka. Mm. Kanyo bedo be ka. Okelo ka. Kanyo mm. be ka okacha oke. Be ka. Okelo ka. Yeah. Neno. Koro mano ero e lek ma an go. Mm. Gik ma sani koro adwa timo. Alright, to koro gisani endi mm. uh, e jok ma tindo tindo ma koro wawacho ni oluoro Malaika Musical ma be timo the same thing gi Malaika, giwer kaka Malaika band. Mm. Uh, jomagi moseluongi ma dang' iwach ni uh, itiyo gi ng'ane gi ng'ane gi ng'ane as we talk nikech ang'e ni calls tiseyudo mang'eny. Mm. Uh, koro uh, among the calls among mm. jok moseluongi mm. gin jok mage misepuodho kata jok, jok mage moseoroni application nyaka nyochi wuogi mowachi ni ajeno Ok ibi watimo kama. Okay, ineno ok adwa ni mondo awa joma oseluonga te. Mm. Kech anyalo wacho tibiro penja ni ang'o kanyo ok adhi. Samoro ema pango peji next. Ineno. Eh. Amba sini nigi roho. Koro. Ehe. Nyocha wawuoyo wadwa wuoyo gi band mar GK. GK mar Okoth Jarapogi. Mm. Manye wabedo piny nyo wuoyo kuom seche modhuro kabisa. Kanye wadoyo wechegi. Mm. Mambe nyocho na ma gocho ne sponsors maga. Mm. Ne. Kembe nitiere mambe mo chung koda mo mako bara motego. Adier? Yeah. Omaka gise dhi fo? An ma ng'ama brand ambassadors gi kembe ma dhi adek. Ne. Hey. Mago te nya gocho nigi kapinyo into. Uh -huh. Awuok aenda. Mm. Service mara ni bed mana kan kaenda. Koso service mara moru makra onge kaenda. Mm. to nye gipenja ni to achimo kanye kanya amiyogi direction mara mm. to nye ginyisa ni pod gidhi chung' achung'a koda nikech mm. service mara mm. ema ne gin ne gidwaro mm. service mara no mm -hmm. ema pod gidwa ema pod gidwaro mm. nya wuoyo gi kambi bilo ni UK Mitumba Base UK Mtumba Bay. Eh, mantiere bade ma bade nitie Kisumu. Mm. Tachaka duka wuoyo kendo gi Tirotech Solution. Tirotech Solution. Solution. Mano ni Nairobi ka. Mm. Tachaka wuoyo gi kambi miluongo ni Steve Safaris. Steve Safaris. Mano ni Kisumu. Mano kawo ji to tero kuonde eh, mopogore opogore. Kembe adek. Kembe adek. Eh. To nye gi yiena ni sawa. Mm. kwachimo kod jarapogi to achimo mm. kanyo mm. neno mm-hmm. koro kaluo kaka nyo ochako gi management mako koth bende go koth te yeah. to nyo aneno ni kwariwo paro kumoro achiel mm. gi ngufu ma wan go yeah. to anyalo ng'awo jikeno bende obed kumlevel mo machiel mm. mm. ma kokoth jarapogi mane mm. kuma koro atimo sani tir mm. maonge wach moro ni simoro nyalo donjo ma gwenyo pacha ineno mm. makata bed mana ni ogochna gi kambi ma antie mm. ma malaika musicals band ah, ah, wawacho wacha ni awe kambi e president ogochoni to wacho ni jatelo mm. nyocho wamiyi pesa makama pesa manyocho wamicha wadabu Parano pesa manyo chimiye dwe ka malaika music o mm. owachi ni gidabo mm. koro gidabo gimiyi ga didi dede dede okay ineno mm. anya nyisi ni pesa ofa nanya atamora ti ha Ihe kuma ofa nanya atamora mm. biyo nyalo medi pesa mm. to koro luro onge to pesa to bedi yeah exactly yeah ineno mm. inyalo medi pesa to chimi godo go tegu moro mondo dhi lwaro bath Ber chamo matin to pile. Inya mi pesa. Eh. To nyingi kethore kumoro. Eh, nitie piego mo motuomi kumoro. Ino kaka nyasa lado na wuok. Eh. To chako nyisa ni do meda pesa. Mm. Ta chaka jo. Mm. Nyiso ni kata value ni do. Eh. Nyiso ni ya. Mm. Ka giwacho ne jopiny ni ato pesa manye amiwa yware kodgi. Ni nyegi ingecho ok gibi kete light ni ya ni mano kodwa gocho ne jendeke. Mm. Eh. Koro mago gik mabedo nyaka atem avoid gi nying masebedo godo nyaka sani. Exactly. Koro inoko ko jarapogi. Mm. Bit nobando matin. Mm. To obiro bedo maduong'. Neno. Nikech kingi osedonjo. Kingi osedonjo. Mavalu neno. Once a king, always a king. Once a king. Always a king. yeah. Once a king, always a king. Kani isebedo ruoth. Yeah. Ile ina ruoth. Kendo kuma intie nyaka leny. Kama itie. Nyaka dhano ne ni adier ruoth nitie ka.

Anyiso gini sani wadhi koko dara podi. Ema thum mite. Neno. Kanyo. Kanyo ma koro wadhi lose. Mm. Ma kama nyocha ineno ni ok omitie ni ne pok odonjo ni maber. Eh, eh. Odhi donjo ni. Eh. Ineno. Eh. Odhi donjo ni. Awinji. Ng'ato nowacho ni wabiro dhi mm -hmm. ma joma nok dware dhi. Eh. Be wabiro dhi. Ineno. Yani in manok idwa dhi ibiro feel e eh, kara dhi gi jogi. wabiro dhi kendo kata joma nonyocho ok odwa dhi eh. wabiro dhi wabiro dhi go gibiro fwenyo fwenyo adier kar were wadhi awinji ineno kane rele kod iwo kelo wach mo mar tsunami mm. tsunami ka nodonjo kane ywero to nyaka yien mane ochung' nok dwa dhi noywero onwang'o ka yien oneno onwang'o ka en odhiga tsunami dhi kode en gin ji dhi Koro eh, kar tamore to yudo kotiyo gi nguvu mang'eny e tamruok. Eh, koro yie kore relax to tine. Kida kida di ma flexible to tube. Malo ke ke ke ke ke obone dwaje. Ke obone ji yomo to ine mi nyori bere ni to. Tebe, ne ni tamore tebe. E bere ni jakore tebe. Ineno. Koro wabro dhi ma jok man pod ok dhi eh. wabro dhigo omera ne wawacho ni koro yamo loko bwana wan wan tim jendeke tim mfalme yeah. wan wachiko kod jarapoge yeah. eh, wan tim jendeke mfalme yeah. wan wachiko kod jarapoge kendo wacho ni kaka tim mfalme no make musical uh, malaika musical great yeah. e kaka wadwaro make gk ban to be a great place yeah. okay well, anyisi gimoro ma eh. kata nyis fans ma samoro ok ong'eyo mm. In fact, kokoth koro adhi ka koro koth ji ong'eyo koth. Mm. Neno. Level mokoth nitie ok level mana nwango do. Mm. Ok mana donje ka. Mm. Nyiso ni ya. Inde yudo ka upcoming. In fact, en no koro no, en jo upcoming pod nok nyasi eme. Inene. Ikoro ikanisa mu upcoming to inene. Pod inene ni ah. Eh, samoro buoga buoga kachiel ni to yani kata ka nyalo duogo kata ka upcoming oromo to eh. upcoming be nyalo sieme ni ma upcoming eh inene yani ingeni ya nitie ng'at ma otimo gimoro chele pap Mm. to this ok expect ni nitie mama ber ma chiel mo chal tim mo nyalo to mamor ji mm, mane kaka kuma ne ndani nitie mm. Koro modhi ogik nyaka koro sani magi mama ma indo golo koro ji winjo ka gino mit. Okop jarapogi nitie to mose golo ma dhano mielo makra kidhi Mombasa imielo gi kidhi dale go. Singo en go. Ineno. Mm. Singo en go yo goyo ka. Mm. Ineno. To mondo chako go kar kani jonyuol nodagi. Mm. Ineno. Aha. chien kiyany chien kiyany bende mit ndi bende mit manyiso ni e level mi yudo ko koth ok e level mi yudo go e ya mm. mm. koro ka para ni level ma nango koth no to ke level ma ne bende ke jami no kadonjo ka ida ka an that superior mm. ineno ya surface mara mm. emomiyo koro abedo nyaka mfalme gi sani mm. Koro ng'i ane gi level mantie sani. Manyiso ni wanya wacho ni Kaina ne donjo ka en prince, eh, ka en prince. Ne fact na pura chalo prince. Prince. Eh, ne. Ni wuod kingi. Na wuod kingi. Koro ibedo ka ka malaika mi bedo kingi koro. Ma bedo kingi. Eh. Ne. Koro anse ka se bedo kingi. Mm. To agero gicha. Mo mo bedo malo, level mo mamalo, ma mm. te gombe. Gi aneno. Mm. To seche ma ji te gombo gimoro, tiweyo yo mondo jok ma piny bo donjo yudi ibiro ka thoth jok thoth kata mana MCs moko ni gochna ejedeke ere kaka inyalo kaka aina mm. yani gino gine ni ya mm. ne ginya chako piny kore kaka idhi malo mm. gin duto te gineno ni malo kama itieno kanyo ero is the best place ma ka gilande jok ginyal kier ma giore piny ineno koro adwa na mondo aduoga ka koth moko koth nitieni in fact kata koth be ka kore kwano

twakele nyaka walogole big five twakele nyaka kama koro iluongo ni big two the best two the best two kwasekelo kothe the best two ticha kidhire mobed ni the only one tidhire kiwache ni the only one chan eh. kokotho senyono the only one eh. to koro mc mana jawe maweyo Ha? Amen. Kisa inga na wemi chope goji. Mokoro udhi uchopo ni en the only one. Mm. To MC Maraja wawe. In fact, mm. pao ni okinya bele nyaka chieng. Yeah. Nitiere project moko man beni koro inyalo timo ka koro pod inyoga in gi gufu moro. Exactly. Mm. Koro riembo business moko mama mama magi. Mm. Nitie level ma kosechopo. Mm. tiweye ineno kata kaka peng ne nodhi owere ga jawo mm. no sani koro timo project ya sani en gi eh. rumba comedy eh, en mm. gi projects ma mage ma koro en boss ne kiyen mm. ineno mm. koro mano ere level ma be brother nadie kasi kila kila kop ma kito kota level ma ngene kato sawa winjo Tanwang'o ng'at moro rakelo ne okoth ranyisi mera chwak nyieni kaw kauru kilo dhigo mbele mm. banga koro kokoth bende osebedo company manyiso niya yeah. ing'eni kaka winji chal ka gima in iwene ji chance ng'eni iwuok kacha cha to waneno ka onyulo marwa odonjo kacha iluongo ni MC Onyuyo Wunyaseme mm. ma Wunyaseme dang' iwachi ni koro iwe kacha mondo embe ochak oyude tich. Ok, ineno gima nya medo kanyo mm. kapok adwoko penjo penjono mm. ing'e tiri jok man gi followers e social media mm. to gionge gi dhano e ground exactly yeah. ne mm. an jendeke an gi dhano e ground mm.

Nitie jo seche nikech koro adhi bedo MC Sadek. Eh. Ogina nitie anti onyulo nitie. Eh. Koro adhi bedo boring. Mm. Ne. Mm. Odhi bedo boring. Mm. Koro onyulo ni makoro wawene ka inda kanyo. Mm. Gichwak go gina. Ne. Mm. Ogina be koro ne ombo nyawe. Mm. Wene onyulo. Eh. to julo be ng'ama chielo chako bi gi chwak go mm, ineno mm, bane kaka ibuild gini awinji ineno ing'eni nitie gimoro miwacho kama apane uh, wasani mang'eny ose mistake nitie jok moko ma osebedo kata kotemo ni dwe chung' e bunge mm. kech oneno ka en gi followers 2 million yeah. owacho ni 2 million nyaka yude 100,000 moro gona kora mm. odhi ochung' kumoro to oyudo korem seriously kore koduogo realize ni kare things are different the ground ineno eh, eh. muma nowacho ni joma luongo ni ruoth ruoth mm. ok joma dodonje piny ruoth polo exactly ineno mm. nitie joma bende nyalo paki e social media umeri umeri ine kende manyalo paki lakini ka kora ngikorigo gino live eh. ah, umeri ine to kare tim ang'ogi Ineno. Lakini social media eh. to en ng'ati ma kata mana scandal onyalo yawo ne ng'ato mondo mi um protect. Mm. But the ground. The ground. Mm. Onge kode ground. Tigene igene be gima samoro jomoko kia mm. ineno kaka one live ni mm. ma one live ma ok nyal bedo edited yeah. but nitie clips ma samoro ji neno go maji mbui mm. mabedo edited yeah. dogereda mm. koro ing'eyo nopogore kimako microphone live migoni yeah. oh, ji ochung' ng'eni mc like angla mc en ema oteke mogik aseteme nikech gimoro amoro ochung' mm. ng'eni jathum wawachi kata kaka inda kata okoth mm. igonegi instrumentals mi yudo ka samoro kata ko ko bag ni gi kumoro to yot nikech bul pik piyo piyo gi gi piano yeah. o gik mo gimoro moro mwatimo ko angla guys yudo ka nigi backup gi mm. but MC e ma koro onge ke seche gi ma jabul yue mm. seche go ja instrumental yue seche go nyaka jathum yue yo mm. fan mono miel be yue nikech comedy ok de miel yeah. ji obet koro dwa winyo kiwuoyo tingeni wuoyo gi ngamo mer mm. gi ngamo komer be mm. iwuoyo gi ngamo dich Gino ma reluctant. Mm. En ma koro tek e mogik. Koro ineno gima ji ok ong'eyo. Mm. Wan MCs mane go Ohangla, mm. ma mago MC kar Ohangla. Mm. Wan ema winjo matek. Malo nyaka jok manie arus. Mm. MCs matimo events moko mag arus. Mm. Wan winjo matek matimo nyaka jok ma molo nyaka jok mago live live comedy moko stand up comedy moko mag Churchill gine ka mm. nikech ineno ka ng'ato ok ni dhi winjo comedy mm. ok odhi winjo thum comedy motere mm. odhi nyiero oseikore ne nyiero oikore ne nyiero eh, eh. lakini nongo ng'ama obiro angla ma en obiro mielo kod jarapogi en obiro mielo kod jarapogi obiro mielo inda mm. obiro mielo ema mm. obiro mielo musa mm. ansin koro ka ni koro gidwa donjo gi wach ni wewe

Ineno. Gima nyiso ni samoro jatelo bigino ok mor. Ok mor. To in be gino ok omori, gima wacho ni ok omori. Mm. Ineno. Mm. Itemo maka kinyo kama kaka di cool temperature mondo idhi dhi mbele gi. Idhi mbele gi. Koro Owangla MC mar Owangla ni tije tek maloyo MC moro amora. Mm. Ma mondo mine ko wuok kode gi kuma ne wachako kode nyaka sani. Mm. Nyiso ni hurdles mang'eny. nitie masekalo mm. an gi rieko modhuro mm. ineno mm. mar handoli kaka ibiro yeah. Eh, ibiro gi kongi ibiro ki ok imer mm. ibiro gi stresi mm. ibiro ki onge stress ibiro ni dwa mer mok donjo komedi mago te wabiro ketie box achiel manyiso niya mm. e ohangla ka mc mar ohangla mm. ema nigi gimoro miluongo niya komede full dose nikech omako ng'ato ng'atong'atong'atong'eni makacha achiel mm. imoro mana jok moko biro yani mobiro mokul eh. man gi pesa ne moro nikech chache gidhe jok man gi pesa igilo angla nitie mana jok ma en mana gi pesa gate en mana gi pesa gate to gi kong'o to osemadho oko kong'o ting'e wiye kong'o biro koko kendo en kong'o moro mopuodhi cha ah, ah. Eh. omere mochwe mabe mondo wes mana sa apar Ineno. Mago bende nitiere kanyo. Eh. Ineno. Koro marwa ni bilu maro angla ni biluongo ni comedy full dose. Ma kore comedy. En oting'o dose mar ng'ama nigi stress, eh. dose mar ng'ama onge pesa, eh. dose ja pesa, eh. dose ng'ama onge comedy, eh. dose ng'ama Ingine kichwake, eh. mine kiko mine ka ng'ato Koro ng'ato biro kata kaka ng'ato eh omera omera kawe alufu ni omera. Omera gima itimo no gima onge ng'ama nyalo timo. Aneno. Kawe alufu ni. Mm. Kata kata uchunge jwangu mano bedi. Mm. To tingo ni siling moro abich. Maro mari kama. Mano ero nyiso niya, imiyo ng'ano dosine.

Mago eko gi mago changamoto mantie. Eh. Mano miyo ineno tiyo matiyo mar MC mar club ni. Mm. En e tich matek. Aso en ng'ino kendo dwaro koro gimiluongo ni research. Mane kisungu mine paro. Eh, research. Eh. Yano dwaro research mochuo chieng' mm. nikech ing'e niya mm. gimiko kawuono mm -hmm. ok onego inwoe kanyo kiny ok eh. onego inwoe kanyo rucha ok onego inwoe kanyo chieng' machielo. Inyago gini kawuono inyalo kata be one full year koro kichak iduogo gini. Ine. Awinje. Kawuono ni igo komedi achiel ka. Mm. Kiny ka ji oduogo ichak igoye ka. Mm. Inyagoye ka Nairobi tidhi igoye Kisumo. Nyiso jo Kisumo pok oyude. Mm. Itero nege. Itero nege. Mani lungu ni take away. Take away. Mm. Aso sha chuo kisumo. Eh. Itere Mombasa ne jo Mombasa chako nange take away. To Kenya to be do na that take take the same same take away ni kedo kisumo. Uh, uh. Kisumo nyak sami dok nyiso ni set mo research. In gi moro manyien. In gi moro manyien. Eh. Tingi yo crowd ngel nyaka bi crowd bi ne. Ni crowd dwara ngo. marwa chalo kaka DJ mm. DJ ng'eyo nyaka bed ng'ama somo crowd mm. crowd dwaro ang'o koneno jorasta mang'eny tineno eh. ma kosego to DJ man select okwongo mulo ni okwongo mulo ni nyalene mm. laki dube to ong'ado eh. to par onenego chunyi eh! to ong'ado okwongo onego mondi oduogi e romba

pressure margi dok piny eh. to duogo ma to miyo jo jogenge eh. bomiyo gigenge chulo huyo kadem kako fete kom kolende bwana kila kwa nyuko mal kanyuko to ngado ni kwao to we iki go koko to duogo medo jo jo rasta rasta mono mege mo e eh, mane kaka mane kaka morani kimi

Wiyi odich ma kaok Nyasaye mokelo weche kuomi. Ah ah. Kaok Nyasaye mokelo weche kuomi, tigori nomo. Jendeke. Ok awuondi. Umbu luongo Nyasaye adier adier gi. Ineno. An anyisi pile na ng'ama ong'eyo wach Nyasaye. Kendo every time adhi e tich nyaka lam Nyasaye. Ne. anango gimoro mar niya mm. ni mani juge wakia ka dani kia juga kama ah, ah. kama a ah, a musalaba ma musalaba golgotha tier direct tier kuma rembi yesu nochwere no jehova nyasaye ineno ineno ka kura wuok adhi tich nyasaye eh. adhi tich gi jo angla jo homer gi jo mogire baba kel gige wiya eh. miya osiepe makare ha miya osiepe makare omakare an masebedo kasetimo gik mana ne nitie gik mana kinyisa nyasaye Jovi neno. Yeah. Awuo kod. Awuo kod. Adhi kokon. Joga donka. Bende gi jari. Ojo gi benya gi siem. Benya gi siem ni joga donka. Eh. Ka okirito gi. Eh. To onge jari to made loyi. Dongi joga. An bende ka okirita. Eh. Ngama de rita. Mm. To mi nyasa nyasa ni po. Mi ana po gi nyade reyo. Eh. Jog moko po gi nyaka nyade pa. Eh. Batana po gi nyade reyo. Dong na gi joga. Lisa bende ko. Eh. Ticha kimere ni mo, iwacho ni ng'ama tiyo matek ema onego bed ni chiemo. Mm. Aira wuok adhi tiyo. We ang'a chieme. Eh. Ok ikos, ok ikos pesa kiduogo yao. Nyagora moge, mana kaka winjo no endo ma endi wan ga jendo. Iluongo na jendo tebo banking, ajendo tomorrow is another day. Yeah. Wan ka wan ka kode, wambe ko matin iluongo ni celebrity gossip ng'ama donjo kanyo no endo, wakuotho wakuotho mos kama tin. Ajendo is uh,

uh, left Malaika Musicals. So we are here. Those people that want to shoot uh, questions, you can shoot there uh, in the comment section there, and we are going to respond. Wadhi somo comments go e koka ka gidonjo no endo. Ananga makelo ni chenro ni pile ka pile. Giluonga ni MC Marina as dhako ngode ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako siti rungi. Umari cheno ja mwana mbele, wan cheno mwana no mbele mwayoko. Kura jeno. Yes, Omari. iwuok maber iwacho ni bwana anto koro adwa kawo birek mabe onge ng'ama goye yeah. to be jatendi ogocho ni openje ni bwana to ang'o matimore nikech ing'e ni ng'ama nyocha wuon go in go terms ng'ama nyocha ikonyo ng'ama nyocha ogeni mm. uh, nyaka openjie ni bwana to uh, what is not happening kata what is happening not okay ineno ka wuok eh. to nakwonga oro ne barua Iluongo ni resignation letter. Eh, barua moro machuok manyiso ni baba anto service ma asechiwo ka malaika koro aneno koromo mm. kuom yie mari mm. ok apar kawuok e bando marach ahinya mm. nikech ok awuok kaweya ka bando onge mc chuoni kanyo chwari obete madongo mm. oiwuok bang' konyulo osedonjo eh, mm. konyulo osebiro

Koro mano nyiso ni koro an thuolo yeah. mar wuok kata mar timo koro biashara ma maga mm. ma ka ywayo tent na e bath tent gi to ok gine rach ineno ing'e ni nyaywa tent imi po kaka miywa e tent ni kar bende ng'ato boywa e tent ikoni sani in gi thuolo mar kopo ni eti gipangi rum e eh, tipanga pangi rumbi e apanga pangi rumbi entrance kocha mia adek imbe koni mia adek imbe koni mia adek Twach wake. Gore to dhi. Gore to dhi. Gima duong' ma ji yo nyaka ng'e ji te dwaro pesa, ji dwaro te dwaro chiemo. Eh. Koro sama opanga opanga ichwake ji. Koro mano gima ng'eyo gi management ni ok onyal pango tent ahinya machiegni kamano. Tent nyaka ket mabor nikech an e biashara. awinji ka ng'ato pengo Mombasa ng'ato pengo Nairobi ka ng'ato pengo Kisumu ng'ato ni Migori eh to kunya pengo Dandora gi Umoja mago to biro pangore Island ka pangore ga te ma ng'ato nie Gesa ng'ato nitie Q Lodge ng'ato nitiere Jam Rescue ng'ato ni Nyama Villa ng'ato ni Nyama Villa ng'ato eh. nitiere

Mm. Ma pesa ikawe bahasha ya kusia account. Ngeni embo chalo kumi igine nene kwa zokoto. Nyakucha ke chaka ke penyu kuru chopo ma. Okay, aparo ni kata seche mane an kucho ne onge ng'ama biro penja ni chudo mara chal nade kacha. Ndia. Mama no ero jo tim nonro kaka un. Mm. Nyocha to kubiro mulie mulicho na ni. Kuma itie. Jogi chuli malich machal nade. ineno en at what percentage eh, ineno eh. koro eh. aparo salary en up to somebody yes exactly ma in iwuon ineno jok manyalo mwacho ni josura investment masetimo osewath this amount mm. gi jok ma KRA manyo mm. ineno

maintain mm. very perfect yeah exactly mm. mondo mi accept kumoro nyiso yeah. ne that business is yeah. worth doing yeah mm. mm. mm. samoro nyalo bedo kata ni mi pesa mama tin lakini gimitimo kata ndhato midhi donjo kachacha mm. miyo joka iso mera me bine miyo joka ochono mi kama mm. wamed ni kama sama nyadhi gi nengo mamalo majo kudoka eh okay what fake ni nyene boring kama mm. baba biya ne meeting Wadwa ni wadwok gino dong' odonj ka. Ineno. Mm, kidwa ni wati kodi adier. Yeah. We wadwoke. Ineno. Koro mano emomiyo kata bed mana ni salary mara nitie pog nikech pogruok nyaka gibedgo. Mm. Ineno. Mm. To amor gi salary no. Mm. Kaka namor gi macha. Mm. E kaka mo. E mor gi mor gi ma. Mm. E. Alright. Yeah. Mani luongo ni Ajendo Table Banking. Ajendo sani koro wanyalo wacho ni is the official MC of Okoth Jarapogi. Jarapogi. Pap one uda meri. Pap one. Yeah. Ma ng'ama dwa miel, ng'ama dwa penjo ni Ajendo ni kanye, many poster mar Okoth Jarapogi. Okoth chien kiyany. Okoth chien kiyany. Neno. Okoth mama daora. Ng'ama onge future. Okoth ng'ama onge future. Okoth ero ribona. Ero ribona. Eh, kotele gi kanyo gi kokomo Victor Pinyore. Yes. Mano sani kore eh, e the management team mari. Yes. All right. Naso gi Alan bende wan go kanyo kaka mane kaka manager. Alan. Eh. Wan gi Austin Sismart. Austin sister Sismart bodo ma kuche mag video. Eh, videography. Yeah, videography gi moko matino to mag graphy.

ni ni kanyo tingo chuo ma musomo mochuche tu readings mag gini malo ma genu ginewa okay alright japara bogi mana kaka iwinjo no endo wan kae gi MC Jende ke inyalo penjo penjo midwaro penje kanyo ka otenore gi Malaika Musical to kod uh, eh, GK. Yeah. Eh, Malaika koro ipenjo matin nikech tiende usiting'o kocha. Yeah. Koro mi dong ipenjo penjo Malaika mang'eny nikech eh. onge gima koro akia Malaika. Ila logo ng'eny onge gima akia e kambi. Inene. Magi nya penjo matin ne kok ok jarapogi. Nikech kore kaka jonjo, kore ka ng'iye. Ing'e ni kata kokel lady master manyien. To gimoro kata mana first term. Puro ok winj ka janyuol go koko. Pod iwe pod ong'iyo ni to staff room ni obedo nade. To classes gi. Kata korom kode kodhi oko e choo mag nyithindo. Headmaster ni pok omako choo wacha. Pok omako choo wacha. En to kudi kocha pano bor. Iduogi nyise ni mwalimu. En kocha. sawa yeah. sawa lakini school mano ae to pod ong'e kabisa everything eh, eh. eh. eh. ong'e nyaka kuma stamp nitie ong'e nyaka kuma stamp nitie ayudi kabisa mm. koro ka president nya penja anything ne eh, penja penja anything from eh. president ko mera pogi e mo nya penjo matin nikech kore ke donjo eh ma kor ma ma ma ng'eyo abro duoko eh yeah all right to kuma nyocha intiere cha nyocha un MC Zareo mm. hapa ni MC Zareo kian maybe nitie kaka nyocho mi tich mayot mm. kech uh, in gi in gi jabathi moro samoro idhi kata oko matin iyudo ka ng'ato osechako ni mm. uh, kokoth koro in kendi koso nitie ng'ama okonyuru okay kokoth jarapugi an kenda mm. kata ka inda kana donjo nadonjo kan kenda ah ok in emiyudo ogina ah, ah. in emogeno yudi ogeno yuda Ogino biro towards corona. Ma in emi nibedo ka an ema nan kanyo kenda ngadadi. Ma samoro angu sam ne biro kata luwo ji pano ne bi. Ne gi jojo ma kata mano gina ne biro bira lemo waga to. To an ema nan MC kanyo. Ili no nyaka seche ma wuok ainda an ema nan the main MC. The main. Nyiso ni jok mane odong' ne gin joma nyalo biro sama gi sama gihero. Koro konyulo donjo, to nyulo koro kawo kama kara ma bede kar menames. Oh, nikech ok ina to samoro ng'ato ogone kata simu. Samoro nyalo bedo gi simbe moro, mm. onya koso moko biro. Yeah, yeah, An ng'ama nondika kata permanent. Oh, masani koro onyule the main MC. Yeah. Koro kata mana seche ma kane an wan go gina. Mm. Ndi seche ma gina ne onge tako ikenda. An gi moka ero ndang ne club kata mana band. Mm. Ne ka wan gi tich tino anka an go koth ka. Daka matin sene na egesa, daka matin sene na kia kamusa ni musa gocho bachaka ringa dia mose koro ka kitacha kaduka kokoth no. Chi ma onge tita wacha wacha ni kawuono ne adhi limo ng'ane. Abiro lemo ng'ane? Talima lema ng'ano kasetiyo ka budho oseroma tiwuok awuok adhi nene ok ni eh nwa tiyo e gesa ka wacho na ringa mos e a a amosi nari tani ti in dakwe mari bi mosa iseno ng'ama we ofis ka ni nono ne odhi moso ng'ate ofis moro bende kote Lakini kanyo kanyo tujende ka wacho makare MCs tafadhali magi makuru winyo. Uh, eh, kata jathu mpok no etho bende rigo dhi mos ni waringa mm. mose Freddy sama MC wuoyo. Ineno. Mm. Ando tumbe wagi tek. Mm. Onge moko ero rewo. Kendo onge masego ni si moko nyamako. Ha? Ineno. Seche mano ka feel okay. Kono kumilisha goche ni adhi amiele lisha. Mano si chiemo na onge tich. Ok ni dhi mose leje. Ah ah. Ni ate bo. Ni ine tich, ti dhi chak dhi ah, mose. Ah, ni ane tich ata ka dimo amosi nani. Ta ane tich. Ane tich. Ka tu mochung ka onge. Donge mo ka ngadre. Ayudi. Ineno. Mm. Koro mano gima timo MC Swagi. Ene tich gacha to nikech kanyo chiegni. Oseringo dhi kucho. Sama en kucho ka tu mochung ka to ngadwa wuyo nika. to mano be mostly otimore kuom MCs ma bende ok ondik permanent Mm. Ne. Mm. yani onyalo wingni awinga anyhow Yeah. onya timo onya koso onya bi wori no entie maber aka ndio onge dak maber ka odo duoko kar saa apar kiloro tho ineno Ayudo. mak mana ni kidwani mondo mi maintain tiji Mm. to bed kama tich nitie. Kosemoke e chwak tich, kitieko tich Koro kopo ni ulore chon. Molo jomoko. Waloro chon to ng'ama ni machi ne en ng'ani wadhi adhi abudh kanyo matin mondo korka do adonjo ot yeah. mm. mano timore aso nitie gimoro mabende msis wanigo idhi ero koro idhi idhi moso ng'ano isechopo isekawo nyaka microphone Itwa kusoma okunine mai itayo. Siwaga. Bubu mo buti ta isu isu isu donjo mo onge kama oriko oriko kuna siwa presence ineno. Donji mos ji dogi bed piny. E ka jo jo en siman kanyo ko bieli ni intie bi moseji. Do bi mos. Bi mos en fa seche mangano bieli ki bedo piny no. Omiyo attention mag ji bedo kuomi. Eh. Kare ngani nani? Jirgino nani ka?

Baba man se lose value. Kare igeni gimomiyo samoro be jogo. Samoro ichwake, samoro nyieno kore ka noya chwake seche seche. Hey. Eh. Makoko cha omo ni rungo ni. Tibi zake dojo kichwako mali. Koro kar mondo mi ji ji dhi ju, ji dhi ji. Ile no kada kada kada kada han kainda. Eh. Aparo ni to thumbe wano er nikech show anen show mamor. Mm. Nitie seche miwe dhano winjo message. Nitie message ma dhano winjo ma ma man message mokele. To nitie kuma ka thum osechope malo. Mm. Kar yuo. Winjo nyaka keto kaka nduru kende en owuon ogo nduru kende. Mm. Chwak ne juo keno. En ema koro chako nduru. En mose chako nduru chwak ne juo keno. Koro dhi medo ne ocho. Kisa chwak ne juo keno tiduogo iwuok iaye. Tiwe ji chako duogo nwang'o message. Ija kata thum gari nyaga kama ok idhi e stage no kata kigoiko. lakini ti thuma kuma kodhi omulle ng'ato tiyo ka dhano moko pre tek osegoyo uwi mm. donje kanyo chwak kanyo mulle jogo juli mondo ting're malo ineno jibro e omera yini e, omera jogo pango gini bwa to ok ni yini kaka ni make yini kaka ni make kata jathum koro kwinyi malong'o ya kata gimang'ano wewe samone sako ema bingini seringo ko mare piano oturo sewe piano osekun iwinjo osekun in koro kitabu ajugujugujugujugu yayi kineno donje go mathin wuog yayi bed piny ywe mm. kata miwa miwi ji nyoro romo kaw siteji kendi ng'atadi achiel gik midwa timo ka koro miya ne ji dwane wapindurno sama in kendi no Ma onge gimoro. Hey, kama nitie gimoro kele gani wapi duro ka jibedo. Koro kaka zuguzu zuguzu zuguzu wapi ndur kendi. Kendi ma jibedo penyi ni to ni gori. Ma ji chungu goni ni. Itimo tich ma ok okeli. Titime kaka ka wuon tika. Oh, all right. Yeah. Eh, hey, waseko mbaka ne kendo koro twatieko. Lakini in kaka ng'ama nigi experience uh, iyudo ni ajawa kae mm. ja ng'ama koro wadwa wacho ni beto milemo mathin mogik kakeni en jongeng'a kini jajawa but MC nie jok momi lemo matin mm. yani uh, amata nyocha wan go eh, e talk show ni nowacho ni MC en ng'ama inya mi pesa modong' ng'acha kosechudo koro ekuwacho ni ah, omeri ne wan go ka

Ineno? Mm. Kionge va, yani onge ndhadho mineno kimedo. Mm. Ineno? Asto ok on, on, on, yani ni wuon onge respect miyo yie tiji. Mm. Ineno? Mm. Ikawo mobiro. Gima nyaka ing'e niya. Mm. MC no ema koro tiyo tich malich ma kata wuon thum mawer ok tim. Kata mi example. Mm. Awacho ni penjo mang'eny adwa ni wuok kata ka ahinya. Mm. Ka in dokelo wach mar Boomplay. Mm. Obedo brand ambassador. Mm. Iparo ni ila nyalo chungo thum. Koro lando bumble. Ko sama wer cha wer ko wer ni bumble bumble onya timo kama kamano. Ina lemo bumble. Donga lemo bumble. Okonya. Okonya. Hmm. Niso ni ya mano tich mar MC. Maine makise chungo thum. Tumo chung. Yine makuru yine makuru we yine makuru we ni wach bumble. Eh, Dalo nyum to stakeholders mag mauno. Ineno. Mm. To bando ni wuotho chimo kanye. Mm. Tige jathum ok nyal wer to lando show maki. Ok onyal. Kopogore gi miyo ji nyiero, MC ne ng'ama koro important. Manyiso ni- Manja bando dibed bedogo. En e mouthpiece mar bando. Mane mouthpiece mar bando ma kaponi bando kilando gima rach Mm. to kiny idhi e gesa to kar unu gocho ginene. Ugocho la kisama. Game changer. game changer ineno Mm, mm. koro mc no Amanda ne wacho nikech kaluwore adier kaka nitie MCs moko kaka itritigi mm. gin owuon ok gichal MC mm. lakini kise ji package mm. miketori ni in MC mm. tijen mane tijen mage mage mage mage mage mae bande ni onego bende donji study sa fulani onego bende wuok study sa fulani mm. ineno to ere kaka address yourself Ing'e ni kaka irwakori biro miyo kata wuon tich wacho nyathini kata wamiye pesa matin we wamedego. Mm. Ilere tich. Irwako sudi moro. Irwako sudi moro. Idhi olieli. Kata mm. kopo ni loso weche moko mag urasta moko matindo tindo. Mm. To gileyo. Gileyo. Kata mm. kopo ni en dayo. Kata kopo ni odayo chi bila. To leyo. Ineno. Ineno. En gimo maler ma iminya represent e mbele ji. Mm. Ineno. Mm. To seche ma imako microphone, gima nyaka ikwong ing'e niya, kuwuo kata uchimo kanye program maru chal nade mm. ineno mm. to thumbe ugi ere kaka unyalo promote thumbe ni mondo uwuog e level ma intie to dhi kacha mm. mano pok iwuoyo wach miyo ji nyiero mm. ineno mm. inyalo ji stage tichwako nyier achiel ma dhano nyier tituleyagi timiyogi program kapok gimer ahinya imiyogi program aso inyisogi kuma koro thum ochimo Thumwa ni wan e Boomplay. Kidwa nong'e Boomplay en kama kama kama. Nitie ng'ama kata Boomplay okia ni Boomplay oyudo nang'o. Mm. To ikia kata ni thumno tidhi yud nang'o e Boomplay. Ma gima iwacho ne modhi tim. Ineno. E, nitie be ng'ama kia kata ni nitie gima iluongo ni Boomplay. Okia, ineno. Eh, eh. To sechego ineno ka thumbe jatelo thumbe boss mondiki ni boom play yote to onge ng'ama nyalo fwenyo ni botum ni boom play nikech ang'o MC man kanyo ok olando wach mar boom play no yo maler ma jokowinjo ni thumno ni boom play ineno mm. samoro kata mana jatelo nosiwuok e, e, e facebook moma kawaida nodonjo e page page no ok inyal nyiso kata ji ni nying page no en nang'o awinji ineno ere kaka idwa bedo MC manyiso ni MC nyaka bed ng'ama in form yeah, you are master of the ceremony in mitayo chenro no kaka dhi maka chenro no bam to bam nikech in to kodhi moriere to nikech in Mano eh. music makoro kichuli, mm. kichuli. Onego chuli. Onego niya, mm. you are worth being paid. Eh, babe sara. Ina good man. Oka wuonda kisu garaji. Keke keke chaki wache, ma joluwe maneno gi. Oh, joluwa pole uru. Mano be berwa. Mano be bero nagi. Nyaka bolo kifungo. Na kwa keki tu. Na kwa keki. Mimi kwa ngono. Ah, juluo pole huru. Pole huru. Tupe mane bere nke chaka wajo lunya kwa bole kisungu. Ya kwa bole kisungu. Ya. Yeah. Gibru ngi somo nani? Oh, ajeni kwa tieko. Yes. Oh, um, ana neno ni wan kaka wan MCs mm. wako orega noma kumoro. Mm -hmm. Kaka saa ni selando maber ni iyaka kaenda mm. ibiro yudo ka ji dhungore kaenda mm. ma yani ng'ato ringa ringa tekateka nusunye jalo yakacha Soma soma next. MCs ni kata ujier. Mm. Ok wacho wale nodwaro chole ge. Gen ge maka maka microphone kaenda. Ng'ato to nodonjo kata saa aboro wacho ni bwana Benelix jok ok dhi yien e gate. Saa aboro mm. osedonjo kanyo en koro madho modhe modhe modhe pito rito enda. Kipengo cha to semako mic testing. Mm. Koro ing'e ni kopo ni ati ni idhi mitiyo mm. gima in miterori kendi mm. to kapo ni ng'acha nigi right mar chuli. Yeah, manda die. Donge. Ok, ineno, Mm. nitie jok moko man gi chuny moro Mm. mar mondo kik owe ng'ato nono ka en go. Yeah. Ineno. Mm. Onyalo kata mar biro to odiyo ni miya ariyo moro ni, ah, imaeri. Mm, dhi go. Ma fair, dhi go. Mm. Koro imbe kidhi ng'ino ka en miya ariyo, goero kamano. Nikech ok odiki ti. Ineno, goero kamano. Nitie joma bende ka koro gik ma koro en osiwuon osego koko ma koko luwo bang' jatelo gi ng'wech eh, ka bonsa ka bonsa odhi e gari odhi e gari bonsa be dhire bonsa be dhire nikech bonsa eh. ong'e ni ok oti ka Yideno eh. bade andalo te mase chimbe no katiyo kaenda. Ongoro chien. Milawo jatho. Mase lawo enda gi ng'wech. Nikech ang'e maber niya, management ong'e ni aniti. Ne. Mm, mm. Ma channels na te te te te te mag chudo mag everything. Ka ok piso mudho, To mane jama chiel. Ong'ere ni mano gima obro timo na. Ere tienda lawo inda gi ng'we. Inda ka dwaro to kata kodhi safari to agocha penj bati nindo kanye na nindo kuma kama. Ah dwa ninda kamoro apar. Ni abia sichio. Tadhi ire to adwa go mbaka. Mm. Twaye. Tadok kuma nambe na ninde. Eh. Koro weche te modong' warom e sitej. Sitej sitej koro en tich. Ine sitej onge mbaka moko mang'eny ng'ato onyama luni bine. Ng'ama kama ni kama kama. Dhiang' samoro ibe pok ineni. Mm. Inya tere wach ni bine ni ng'ano osebiro. Odhi ale mm. ineno. Mm. Koro bedo gi hit ni ng'ano ni e budho. E Mago koro. Kethum nyaka chog ng'ama nitie. Ng'ama nitie. Eh. awinji koro mago gik mago gik ma samoro nyalo dhi ugo e mbaka e e micro e tie ma- e tie microphone samoro e Mm. bai neno ng'ane ni osebiro osebiro osebiro kete kumoro bede kata nyisi maneja mondo kete kumoro bede alright eh koro mago eko e gik ma nyalo miyo idhi e stage sama jathum nitie kopogore gi chwako gi miyo ji nyiero Mm. omera ti- omera tijwa ni tich maber ma tij omera tijni chulo ji maber kwa MC chudo maber. Wana. Apenji. MC chudo maber. Ineno. Eh. MC mineno ni. Mm. Ara nyisi ni anga manigi fa. Apa neno ka jo agu jo ka wuotho yo. Aneno. Ineno. Mm. Ma eh. wuode. Ma wuoda. Mm. Eh. Tija mar MC ni. Ya odi dong ma. Eh. Dono kubedo penyi ng'iyo kaka jaduong' twar. Eh. Eh. Yani. Koro. Eh. Titi me magi MC. GMC. Mm. Amen. Mm. mm. Nikech nitie osiepe mabedo odhi omiyi moko mabeyo manyalo konyi mama nyisi ni seche midhi tich lab nyasaye ni ruoth miya osiepe mabeyo mm. manyalo chung' kodi kech shida to ni kumu ng'ato ng'ato ne tij mar MC ni omesedhi thurgi chiega ong'eya ni ma orwa Laro nyong gi jaka dei. Mm. Oko nyumruok moro mar awiye awiye moro mar ni poro wabiro biro ineno. Ma tijini osemiya seko dala ng'ama nigi dala ni. To tijini omiya aluongi dalana e oda madake ma lando donge ni achude. Kende u awinjo ki wuoyo ki jachir. Jachir. Eh. Maka lando donge ni ajachir. Awinjo. Kecha onge gope. Eh. Ineno. Koro, eh. gimoko matindo to moko anya wuoyo makare nyalo manya. tij MC ni eh. yani tich ber kimako chuch gi chuny achiel mm. titime ma sama itime titime gima kiny ok nitim tijino mm. mm. nyasaye neno ne an nguvu potential miketo kanyo to nyaka okel pesa e lweti right yeah. Kakoro watie ka Kenya idong' gi wach moro madang' ikone jopiny kaluwore gi gik ma gisewacho te koro in summary ikon gi wach achiel mm. yani wach moro ma ginyalo yweyogo ma koro Uh, kik ng'ato chak pej wach moro ni o oh, ker mara o oh, mara e koro wach moro ma koro inyalo kono fans gi inyalo kono johera magi to gi josiki yeah. nikech josiki ubedo kibedo eh, kata seche mane apost wach e facebook eh. naneno jasika moro kabedo oluoro kanyo eh. bo owuoyo ma aduoga like ne manyiso ni ooyo wawuok wadhi mbele ineno koro gima nya wacho ne johera maga mm. kata jok mabe pok nohera ma bende

bi mondo mi usapota eh. bi mondo wasapota kod jarapogi bi mondo wamiye luru kod mondo wamiye luru eh. bi mondo wamiye luru mor eh. gima nyaki ni sama comedian mi mor achiel ki nyiero mm. ndalo ni omedore awinji ya yeah. manyiso ni koro en mor to gimedo ngima en mor to gimedo ngima a ah, a ah. Eh, mor gi medo ngima. Medo ngima. Ra tupu maisha kwingi. Maisha kwingi. Ne. Karimbi bere Kiswahili. Koro mane rig manyawe ugo. Moloyo te. Gima rig wewe. Okay, gima rig anyawe ugo jokanyana. Mm. Nitiere kembni adek. Mm. Mose mako bada. Eh. Mose chung koda motegno. Eh. Apani kata kan ibiro shoka ile bro non ka samoro na rwako la mondo ne UK. UK. Loni UK Mutumba Bells. UK Mutumba Bells. Mano tiere dala mar Kisumu. Mm. Kanyo ero kama ikawo kidwaro mutumba mm. to ok ikawo achiel law achiel mm. ikawo bel. Ikawo bel. E nyisi ni onyasa mar nyithindo matindo mm. bel mare en ma. Imi bel. Imi bel. Mm. Kidhi wa idhi iyaro bel kiyin. Iwinjo. Eh. Mano UK Mutumba Bells. Iyaro bel kiyin. Eh. To in midhi go bel. Kaluwore gi gimiyaro. Gi gimiyaro. To gin gik ma pile timo wuok UK. Ok ni- United Kingdom. Yeah. Ok ni nena UK ni nying mar kambi UK. En gima wuok United Kingdom. Ineno. ok united kisumu Ah, ah, United Kingdom. awinji Mane kuma lewni ma musunga ema rwako musunge marwako. To kelni gi ng'ama jaluo. tikawe bel Watimo nyaka free, free delivery. Ehe. ka itie within Kisumu ehe iyudogi eh ka itie Nairobi Iyudogi. iyudogi parcel Eh. ibironi kamano kamano ka in dala Bichu in atiye. sakwa Eh. in siaya Eh. in tichni en mana order In order. kelo to mari ukae mitomba be Yeah. namba gi namba gi mar simu Mm. bende ang' waket kanyo okay Yeah. all right asto Aha. wan kendo gi Kambi machielo. kambi machielo Aha. miluongo ni Tirotech Solution hey Omera nyaka nyochi wuok ka malaika musical ibiro maraya. No, gik na ndo ka malaika. Yami e tingo. Gik matingo ne an go ka malaika. Koro adonjo kod koko jarapowi. Tiro tech. Tiro tech solution. Hey. Uh -huh. Tiro tech ni. Eno eh, timo. Odil gi online business. Mhm. Mm Ken gi biasa chi moro mirano landi ni online. Ine. Mhm. Mm to kibro timo ni. Gitimo ni packaging maber. ma gilande ni ma kata ka biasechi ne onge gi logo Mm. to giloso ni logo gin go ka biasechi ne onge email Mm. to giloso ni email ka onge gi eh, iluongo ni letterhead letterhead Eh. giloso ni Awinji. ineno Mm. to tero tech solution ginyalo nyaka loso ni message ma koro kioro message achiel ni pap to dhi ne clients class test ni te ka ahinya ahinya kaka mag sikunde kaka mag sikul idwa ndiko ne janyuol eh Koro idwa onge- barua achiel ni pap to idhi ne pap to dhi ne jonyuol te To mano be pod nyalo timore kata kija band. Kija band. Iloso ne band. Iloso ne band. Wacha wacha ni waro moti chare. Mane joro message ni ya. Waro moti chare to kod yo ni pap ko oro to jol band te oseyudo. Mane luongo ni Tiro Tech. Tiro Tech solution. Neno. Ere en ti dal mar Nairobi ka. Dal mar Nairobi. Dal mar Nairobi. Thika Road. Thika Road. Butro Stars kanyo. Embe yude embe information sigene. Embe informations mage ne kanyo. Aha. Uh -huh. Asto korka wan gi miloni Steve Safaris. Mm -hmm. Travel in a style. Steve Savaris. Eh. Travel in, in a, a style. style. Yeah. Ineno. Ma kore gari ma kopone dwa dhi timo interview Kisumo to ningo be na dhego. Ng'weto boli Kisumo to chako nyaka da boli mariti. Ma chak interview ma chak duogo. Ineno. Eh. Sani eri wanyanga wang'ado nyaka ticket online mag ndege. E ah. safari swaka. Gini sani ochuchie. Omidhi mabor. Ok awuondi, ineno. Idhi mabor. Makata kopo ni ne in Kisumo to kama kedwa ng'ado ndege chandi. Mm. Tidede www.stevesafaris.com. Dot com to bunwa ko kedni package. Neno. Kahaya kamano kamano nyaka oh gin gi kahaya yeah. ndege yeah. gari yeah. excel maduong' gari gin go kila aina Awinji. Nyaka mag joma koro jo pesa malowa eh. ma choke gidongo. V9. V9 gine gi nitie. Were gi V8. Nitie nyaka gari miluongo ni gine limousine. Limousine. Nitie. Mano gari, mano gari ma un gi meeting to dhi Nairobi. Un un meeting to dhi Nairobi. Kendo keto pie mesa to gore. Pie mesa to gore piny. Mago ni Steve Safari. Steve Safari. Hey. Eh. Travel in a style. Travel in a style. Yes. hey. Mano bende. Hey. Kaki. Magi jok ma ikelo kokot. Magi jok ma kora donjo kokot. Jara pogi. Jara pogi. Papo wan. Papo wan. Mm. mm. To mbele ka mm. bende nitiere deal ma bende aloso gi gimilo ni filma photoshoot. Photoshoot. Mm.

To ng'eme yo chalo gi moluo Kenya kiri live nge ti. Film a photo shoot. Yeah. Namba ne. ne Namba ne pende nika. Emani. Koro edo namba ne puro kanya keto nkechi deal poko asayi. Oh. Eh, man, koro ng'e ng'e ni mano film mabiro. Eh. Mano kabe mabiro. Mm. What this wuyo kodgi. Mm. Ineno. Mm. Koro mago gik mantie. Alright. Koro joera maga. Mm -hmm. wadhiru mbele wamakore uru bat yes. kimako bada tamako badi sama in gi biashara mm. kikelona an an billboard mawuotho mm. ok an billboard mochung' ma no, no, nyaka idhi nairobi kisom mm. an billboard mawuotho everywhere ibiro exactly. som tiji nyaka mombasa bro som tich nyaka Kisumu mm. to tich ni Nairobi yeah. isomi nyaka Migoriwa Awini. nyaka joka dembo somi Awini. Eh. billboard mawuotho eh. moloyo mogik ago nwero kamano chunya pod ogenou mm. waromuru kokoth jarapogi mano kore wayi yes. eh, nyakora mogi mana kaka iwinjo no endo ing'a man gi bia sache moro ing'a ma dwano timne advert many MC Jendeke biro timo ni advert kumoro moro ma intiere uh, partner go koth jarapogi okoth yeah. kokoth jarapogi kopong' mochungo chungo thum ne pap to ka in poni ati ni idem si mari nasi wacho ni in gi lojeng tichungo chungo no pap ing'a ma dwa nindo lojeng maber en mana mar mari nasi ibiro yudo ji mok inya yudo

TikTok. TikTok. Eh. MC Jendeke Mfalme. MC Jendeke Mfalme. Yes. Kumora mora. Koro mora mora. Koro MC Jendeke Mfalme. Eh. Nen. Okay. Koro Facebook gi fan page. Mm. E koro this is MC Jendeke Mfalme. Awinji. Aso gisani bende gimonyalo nyisogi. Mm. Facebook opong'. Waring wadhi e fan page. Ma mondik ni this is. Opong, opong, opong. Koro fan page. Mani ang'e ng'ama bende ok dwa wuoyo. Eh. Tagoli tarwako ng'ama dwa wuoyo. Ayudi. Ineno. Takawi taloki kocha. Koro kor loki bi kocha live page. Eh. Jodhige ng'wech. Fan page iluongo ni. This is MCJDK. Yeah. Ayudi. Yes. Man, ma, nyakoro mo wago ni erokamani ng'ama nosebet kodwa nyaka nwachake wakone ni maendi iluongo ni celebrity gossip ka mi yude selepe migombo ndiknwa message kanyo ng'ama idwaro ni mondo bi owuo nitie jok moko mwaneno kumoro ji ariyo mayware onego bed ni wakelo ni kalekale wabiro kelo gi ka lakini wan wane kwa kelo gi wasewuoyo mang'eny ji osewuoyo kodgi mang'eny wang'ni ok wawuo

tich adek ka tich adek mana ka endi sama chalo kama chakre sa ariyo mar otieno kawuono ne wan ka gi mc jeneke mfalme e facebook oluongore ni this is MC Jeneke. Ang'a makelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Marinas da Kongode. Nege chake kore kubne reyo podi chwako sitirungi. Akoni ka pile ni subscribe na YouTube ni mondo kopo ni wakelo wendo.